No harĩ ũndũ ũmwe ndĩraigua kũmĩrĩria, atĩ Esther ndanora. Hallelujah. Shalom shalom. Esther ndanathiĩ na njĩra ĩrĩa ĩgeragĩrwo tarĩ nduma-inĩ, tondũ Esther arahurũkire o akĩaragia. Baba apewe sifa. Hallelujah. Na tondũ no wega kwaria hanini nĩgetha thomerwo tribute ĩno nĩ mũndũ gũthoma, No njuge atĩ ndĩ maũndũ maingĩ mũno mĩaka ĩyo ndaikara na Esther ndĩrerutire, maingĩ mũno mũno mũno mũno mũno ma kũrekia maũndũ ma thĩ ĩno. Hallelujah. Shalom, shalom. Tondũ Esther ona ena rĩtwa inene, ona ena hinya mũingĩ ũrĩa aroĩyo, ũndũ ũcio Esther ndaretĩaga naguo. Na angĩaria ũguo, nĩ njũĩ ndĩna andũ aingĩ mangĩruta ũira ũrĩkũ? ũndũ ũcio ndarawendaga Esther akiuga kugĩrĩrio nĩ kũrarĩ thĩna mũnene harĩ we atĩ oigĩrĩrio atĩ nĩ ararũgama aine oigĩrĩrio kana nĩ oka maũndũ macio ndarendaga ũndũ ũcio nĩ ndĩrutĩte mũno na ngaigua tu kwĩra mwene hinya andeithie na ta mĩeri ĩtatũ ũguo ĩthirĩte, Esther arareketie nginya thimũ yake agakorwo ndarĩ na wĩra na thimũ. Baba apewe sifa. Hallelujah. Shalom, shalom. Shalom. Arakoretwo areketie indo ciothe agakorwo na thiĩ wĩra arĩhwo mbeca, ũcio ti ũhoro. Nĩ tũrathiĩte na Sarah Mbũgua hĩndĩ tũrathiĩte handũ launching na tũkĩinũka no ndakĩonaga ũrĩa agĩtinda. Ithuĩ itũrocokerwo nĩ ngatho. Jina la Baba linuriwe. No nĩ atĩrĩrĩ, ariũ na aarĩ a Ithe witũ, Esta nĩ atũtiga na nĩ athiĩ na nĩ mandegũcoka. No nĩ atĩrĩrĩ, kĩrĩa tũtigĩra nĩ kĩ? Baba apewe sifa. Ũguo ona ithuĩ ĩyo no njĩra ĩrĩa tũkũgererio, tondũ ĩno nĩ njĩra ĩrĩa ĩgeragwo nĩ andũ othe. Nĩ ngoretwo ngĩra mwene hinya anjethere mũndũ ũngĩnjarĩria kiugo gĩa kũnyũmĩrĩria, na ndiagĩte andũ maranjĩraga ciugo cia igũrũ atĩ ithuĩ twatigwo tũkĩrĩra no kũrĩa Esta arathire nĩ gũkenwo kũrekire atĩa kũrakenĩrwo ũguo ngakiuga ithe witũ no mwega na arotĩo na arokumio ciugo ciothe cia Esta mũndũ ũngĩenda kũnjũria ndakaigue thĩna tondũ Esta araragia kiugo no tũtirataũkaga mũthamaki aroneneha araragia ciugo no tũtirekaga atĩa tũtirataũkaga nĩkĩ aroiga akaria akaria akaria ona ta rũcinĩ rũu nĩ okĩrire na akĩaria maũndũ marĩa aririe na agĩbanga maũndũ make na agĩka o maũndũ marĩa mũtumia ekaga no gũtirĩ mũndũ wamenyaga atĩ Esther nĩ gũthiĩ areka atĩa in fact kuma cukuru cia harĩa ũrĩ gũkũ thukuru ũguo twĩ kũu Esther nĩ erĩgĩte gũkũruga cai ciana ci mũciĩ nĩ tene mũno tondũ ciana ciakuo nĩ ekuona ciruge no mũthenya ũcio nĩ aiguire agĩa na mũrigo wa kwenda kũrugĩra twana twake gacũrũ na akĩruga we mwene na moko make no nĩ atĩ tũtiamenyaga aratũrugĩra rĩa mũico nĩ nguga ithe itwa mũrathime inyuothe arĩa othe matũnyitĩrĩire na mahoya arĩa me gũkũ kenya arĩa me nja wa kenya ona arĩa matarĩ hana nĩ maratuona mwene hinya aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega shalom shalom tribute yakwa reke thomwo nĩ mr batia tondũ no nĩ mũkwaria ciugo icio ithe itwa aromũrathima na aromwĩka wega Asante Kamau.

I will forever miss you. I love you so much, sis. I will miss all the laughter and her together, all the nicknames we used to call each other. Bye bye, my sister. I will love you forevermore. Eh, muthenya ucio my sister etirwo I think neni arĩ wa mbere kũhũrĩra thimũ ndĩrarĩ Saudi ndĩrokire ira nĩ ahũrĩire na akĩnjĩra ndaraigua mwĩrĩ wega na ndarĩ na mbeca ngĩmwĩra "Nĩ- nĩngũtũmana mbeca ĩ ũthiĩ wĩikĩrio bengi ĩ ũrute mbeca ũthiĩ thibitarĩ but ũtukũ ũcio niĩ ngĩthambia compound ndĩ Saudi eh, nĩ nĩ message ndanjirie kuona ngĩtũmĩrwo nĩ arata akwa arĩa me Saudi makĩnjũragia Njeri ũguo tũraigua nĩguo ngĩmoria atĩa ngĩũrio nĩ andũ atatũ Anshayo Shiro Ruth na mũirĩtu ũngĩ wĩtagwo Shiro makĩnjũria ũguo tũraigua nĩguo ngĩmoria atĩa makĩnjĩra atĩ gĩthithi ndarĩ ho ngĩmera itigai gũthaka nani makĩnjĩra your sister ndarĩ ho nĩguo ndaingĩrire Facebook ngĩkora Daudi wa Chris akorirwo hĩndĩ ya post aigĩte rest in peace gĩthithi Kuma hau ndiĩmenyire rĩngĩ, na itonga icio ciakwa nĩ andũ mathiaga, so marandigaga nyũmba ĩyo ndĩ wika, ndĩrarwarĩte, ndĩ wika o ũguo, ha, ndĩra, ndĩrathikagĩrĩria audio ciakwa na ciko witũ, but nĩndĩrakenera itonga ciakwa nĩiraheire rũtha rwa gũka, so ndĩrakinyire ira.

Ũyũ ũkomete haha nĩ aunty na aranjĩtaga baba so nĩarendete kũina nĩ tribute yakwa nĩ rwĩmbo.

Rĩtwa rĩaku rĩtikora tũgũ gũciara wĩingĩhe aingĩ maine ta gĩthithi matarane ta gĩthithi make mĩciĩ ta gĩthithi rĩtwa rĩaku rĩtikora we kĩgĩna gĩa bamĩrĩ mũthithũ wa ciana citũ ciugo ciaku cirĩ o muoyo na igũtũra irĩ o muoyo tata ndũkariganĩra harĩ ciana na andũ agima tondũ tata ndakuaga no ũrarĩ tata wa bata thiĩ thayũ hurũka ũhoro tondũ nĩ watiga mbeũ rĩtwa rĩaku rĩtikora tũgũciara wĩingĩhe aingĩ maine ta gĩthithi matarane ta gĩthithi Make meciĩta gĩthithi rĩtwa rĩaku rĩtikora ũrarĩ mũrĩithi wa mĩoyo ũrarĩithagia mĩoyo mĩingĩ kũrĩa gũtarĩ na wendo waina wendo nĩ ũrokaga kũrĩa kwĩna wendo mũingĩ nĩ ũrathuthagĩra wendo maciana wendo mũingĩ irahutagia wendo mũingĩ.